Сабакташ дусларның берсен калшалабыз, дуслар. Инде Равил абыйны белмәгән кеше юктыр. Равил абый белән сүндер.
Хөрмәтле дуслар, Хөрмәтле Факсир абый. Иң әүвәл безне шулай очраштырган өчен рәхмәт. Безнең яшьтә очрашуның кыйммәте көн саен һәм сәгать саен дигән кебек арта бара иде. Һәм менә безнең Мостафа Ташлар белән очрашу Бер караганда без күбрәкләр утырган шикелле, ләкин сирәк очрашабыз, дип әйттеләр инде. Һәм бүген сезнең якын кешеләрне, туганнарыгызны, дусларыгызны, хезмәттәшләрегезне күреп, без бүген үзебезчә күңелдә баеп шушындый шатлыклы хисләр белән утырабыз. Бу бит хәзер утыру үзе бер дәрес. Тормыш дәресе ошо өчен генә түгел, матур сүз генә түгел, бер без гыйбрәт алып кайтабыз дип уйлыйм бу мәҗлестән. Монда фәлсәфә турында мин бик күп әйткән, кабатлап тору мәгънәсе юк. Мин бер нәрсә дә әйтмәкче булам, ул безнең татар халкының шәхесе. Шәхес дигәнгә бик күп нәрсә сыймый. Ахыр чиктә Җәмгыятьне безнең яшьрәк вакытта өйрәттеләр инде. Җәмгыятьтә шәхеснең роле аның берхәтле зур түгел, аның бүтән процесслар, бүтән закончалыклар бар. Ләкин яши-яши аңлыйсың, шәхесләр ясый дөньяны. Шәхесләрдән җәмгыятьтәге закончалыклар, үзенчәлекләр шәхесләрдән килә. Шәхесләрсез җәмгыять юк, алга барыш юк. Менә Фарси абыйсы шәхес. Инде Менә шул, менә монда Роза ханым әйтә башлаган иде, әйтте дә, чөнки шушы шәхесне безнең максат, киләчәк бит шәхесләрдән эләргә тиеш, яшьләр, гыйбрәт алып. Менә Кафия апа әйтеп китте монда, чөнки әле иҗатта, әле аның аңа озак яшәргә кирәк. Минемчә, бу минем теләгем. Син инде галим дә булдың, зур галим. Халык ярата торган шөгыльләргә өйрәттең остаз буларак, ничек җир эшләрендә, ничек иттереп, бөтенесе саваплы эш, гамәлләр кылдың бит инде. Институтларда, төрле җирләрдә, радиода булсын, компьютер җирләрдә булсын, син инде халыкка бер яраткан улына әверелдең. Менә хәзер инде синең яшьтә, акыллы, тырыш аксакал булгач, бәлки күбрәк шушы иҗат эшенә, шушы үзеңнең Дөньяның ачысын да, төсен дә күрдек. Яшьләргә яңа буыннарга, бәлки, иҗатта тагын да сиңа көчеңне шуңа рак күбрәк юнәлтсәң, дөресрәк булмасмы дигән бер фикерем бар иде. Менә бүген Мәдәни җомгада аның шигырьләрен укыдым, алып та килдем ул динең газетын. Бик гыйбрәтле шигырьләр. Моңсу шигырьләр дә бар. Бит теге сабак ала торган һәм ниндидер бер төрле нәтиҗә ясый торган өлкән аксакалның сүзләре. Мин ул лабирста Казан утларында эшлим. Казан утлары дигән журнал бар инде, беләсездер. Шунда аның июнь аенда бик зур әсәр басылып чыгачак. Авылдашның

Аллага шөкер, менә син безне җыйдың. Әйе, бу инде чын мәгънәсендә үзеңнең тагын бер мәртәбә халык алдында үзеңнең зур шәхес икәнлегеңне, халыкның яраткан кулы булган икәнлегеңне тагын бер мәртәбә раслау булды. Зур рәхмәтләр сезгә.

Парсельнең менә дуслар турында чынлап трып дуслыкның кадерен белгән кешеләрнең иң беренчесе шушы. Менә шушы мине чакыру һәм башка дусларыбызны, курсташларыбызны чакыру, онытмавы, гомер буе ничә ел буена уку бетергәнебезгә һаман бер җыя барыбызны да. Бик зур рәхмәт, Парсель. Парсель синең турыда бик матур сүзләр әйттеләр. Барысына да кушылам. Докторларның да әйттеләр, барсын да. Син булган, уңган, җитез һәм түземле, сабыр, шул ук вакытта кызу, кызу канлы, әмма ләкин шул ук вакытта тиз суына торган кеше. Сиңа чын күңелдән Исәнлек-саулык телим сезгә. Барысы да шуны телиләр, барыбыз да шуны телибез. Иҗат чишмәләрең саекмасын. Әле менә Равил әйтте, мин синең шигырьләреңне укып килдем бүген. Соңгы шигыреңнең берсе багышланган Фирайга. Анда син әйткәнсең, мин сиңа таба якыная барам дигәнсең. Минем теләгем анда бару, якынаю. Ул барыбыз өчен дә тиз килеп җитүе мөмкин, ә мин сиңа аны теләмим. Син озын гомерле бул. Берәйга якынаю, күңелең белән якынаю, аны онытмау дигән сүз аңладым. Әмма ләкин гомерең озын булсын. Синең менә әсәрләрең әле генә Милли китапханә тарафыннан үткәрелгән укучылар конкурсы булды. Шунда Гәрәй Рәхим җитәкчелегендәге комиссия Факсинның балалар өчен чыгарган шигырьләрен укуларын һәм ул өченче бүлеккә лаек булуы турында әйтелгән иде. Әй, беренче бүлеккә, бии балалар әдәбияты буенча, беренче бүлеккә лаек булуы турында. Чын күңелдән сиңа иҗади уңышлар телим. Әле Рауил әйткәндәй, менә син бөтен көчеңне бакчачылыкка бирдең инде, күбрәк Дип әйтик инде, татар халкы өчен сине яратты халык, үзенеке итеп Фарси бабай дип кенә дәшәләр, димәк, киләчәктә дә гомерләрең озын булып, халыкка хезмәт итеп, тарих битләренә язылып калырсың дип уйлыйм. Әйеме? Күбрәк, ныграк, әйеме? Чын мәгънәсендә бәхетле бул, Венера белән матур гына Сине яраткан Венера, унбиш яшеннән гашыйк булып йөргән кеше белән тигез гомер итеп, балаларыңның рәхәтен күреп, оныкларыңның шундый ук бәхетле, чын мәгънәле татарга хезмәт итә торган татар җанлы кешеләр булып үстерүеңне телим. Авыр сөйләшсәләр дә, аларның җаннары татар җаны. Әтиләре кебек шундый лаек булып, халыкка хезмәт итә торган, Балалар булып үссеннәр, үзеңне хөрмәт итсеннәр һәм бәхетле бул. Бәхет растяжимое понятие ди рус халкы. Менә шул бәхет эченә барысы да керсен. Бәхетле бул. Амин. Рәхмәт.
Монда бик матур сүзләр әйтелде. Сыныннан чыгыш ясаучыга җиңел ул. Менә әйтелгән барлык фикерләргә кушылам дисең дә, түгәрәкләп куясың сүзне. Менә бер ягы бар, монда сөйләүчеләр бу өстәлдә барысы да диярлек Вуз кешеләре, алар көн саен сөйли торган кешеләр. Ә без академия кешеләре кабинетка кереп утырабыз да, көне буе беркем белән сөйләшмичә әкият җыябыз. Утырабыз шунда, әйе. Менә барабыз инде безнең юлларга. Барып файдалы шешенсез. Кем, кем аңа 75 не бирә инде? Егетләр кебек. Әйе. Ходай Тәгалә киләчәктә дә менә шулай яшь килеш, яшь булып калырга язсын. Әйе. Безнең фасилебез Качкын авылында туса да, аның качып йөргәнен бер дә хәтерләмим. Гел халык алдында булды ул, гел күз алдында булды. Менә әйттеләр, иртән телевизорны Кагызсаң форсит килеп чыга дип. Менә минем иртән телевизор кагыза торган гадәтем юк. Шуңа күрә менә инде кагызырга туры килер. Аны кемдә күрәсе килер. Әйе. Әмма аның эшләренә гаҗәпләнми мөмкин түгел. Ул бит филолог та, журналист та, язучы, шагыйрь дә, олуг галим дә. Әйе. Менә бер генә теләк, инде сүзне озакка сузмыйм. Киләчәктә дә сау-сәламәт булып, галим буларак яңа хезмәтләрең пәйда булсын, шагыйрь буларак яңа әсәрләрең пәйда булсын. Ходай Тәгалә саулык, сәламәтлектән аермасын. Һәм Ходай Тәгалә

Беренчедән чакыруыгызга бик зур рәхмәт. Шушындый якын туганнарыгыз, гомер иткән дусларыгыз, яшьлек еллардан бирле. Мин теге зур итеп әйтә алмыйм. Кыска гына итеп әйткәндә, шушы табын артында без төрле яшьтәге, төрле язмышлы кешеләр җыелган инде. Ә җыеп әйткән вакытта безне шушы эшли торган хезмәтебез аша без бер-беребезне күбрәк беләбез, күбрәк җакынаябыз һәм үзара ярдәмләшеп, уртак эшләр без барлыкка килә. Галим кеше дин китабында шулай язылган, ул Ходай Тәгаләнең кеше күрсәтә торган кеше. Менә мин эшли торган институтта безнең төрле елларда бик зур галимнәр булган, танылган галимнәр булган, авыл хуҗалыгы өлкәсендә галимнәр инде. Менә шушы зур галимнәрнең берсе Барсин абый дисез. Аннан соң инде тагын сезнең башкалардан зур өстенлегегез шунда, сез күп төрле әйберләр белән шөгыльләнгәнсез. Экономика белән дә, бакчачылыгы белән дә, язучылыгы белән дә, шагыйрь дә сез, җырлый да беләсездер әле. Шуңа күрә, и, тагын анысыннан да бик зуры сез халыкчан. Народный дип әйтәбез инде без аны. Халыкка жакын булуыгыз, менә безнең коллектив сезне бик жакыннан белә. Өлкән булу эшләре бирәктә. Аннан тагын менә сезнең шушы бүгенге ясаган сүзләрегездән менә монда сеңелләрегез әйткән сүзләрдән тагы бер әйберне уянып утырдым мин. Теге бер акыллы кеше философ әйткән ди.

Шуңа күрә сезнең планнарыгыз бик зур әле, башлаган эшләрегез бик зур. Ходай Тәгалә сезгә шушыларны башкарырга көч бирсен, якын тирәдә менә бүгенгедәй таяна торган кешеләрегез булсын. И якыннарыгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз һәрвакыт сезне шатландырып торсыннар, эзли торган Эшли торган эшләрегез эшләнсен, бәхетле булыгыз, озын гомерле булыгыз. Миннән коллектив исеменнән миңа шушы теләкләрне сезгә җиткерәсем килә. Сыйлап килгән кунакларыбыз бар тавнардан да Азнакайдан килгән нефтяниклар. Венер апаның туганнан туган энесе Марат әфәнде һәм киленнәре Галия ханым диелгән.
Хөрмәтле Абсел абый, сезне чын күңелебездән

Уйлаган уйларыгыз, теләкләрегез кабул булсын. Гомер, гомер бит ул аккан судай, суыдай, ага да ага икән. Бер көн килеп, 75 яшь ишекне кага икән. Каксын әйдә, узсын әйдә, өегезнең түренә. Яшәгез сез, бер кайгысыз, ә, үтегез сез, бер кайгысыз гомерегезнең үренә.

Э, чакырыйк әле, алкышлап, зурлап, дуслар. Шулай ук Татар гуманитар педагогия институты профессоры, педагогия фәннәре кандидаты. Фасил әфәнде, сезне чын күңелдән олуг юбилеегыз белән тәбрик итәм. Барлык матур, искиткеч сүзләргә кушылам. Сез шул кадәр гади, Беренче күрештән үк Венера Галиевна белән бергәләп очрашканнан бирле мин сезне иң якын абыем, дустым кебек күрәм. Мин сезгә бик рәхмәтлемен. Сезгә саулык, сәламәтлек, бөек иҗади уңышларга ирешүегезне дәвам итегез. Сезгә иманга кайтырга насыйп булсын. Шулай ук сезгә дәвамле хезмәтләр насыйп булсын. бүгенге көндәгедән дә гел ким булмаган һәм шулай ук сезгә нәселегезнең, милләтебезнең дәрәҗәсен күтәрдәй көч-куәт насыйп булсын. Һәрбер капкан, хәрбер һәрбер капкан ризыгыздан, һәрбер эчкән тамчы суыгыздан сезгә шифалар булып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре яусын. Сезне туган көнегез белән тәб- тәбриклим һәм сезне бик зур хөрмәт итәм.
Менә монда бер төргәк килгән. Бу телеграмма дисәм, телеграмма түгел инде, ачып карыйбыз, нәрсә икән бу җәмәгать. Ниндидер язу килгән юбилейга, ача барырбыз, укый барырбыз инде. Абау, миңа түгел микән бу диярсең. Монда Фарсил абый сайларга тиеш икән әлеге язу буенча. Иң юан кунакка дигән беренчесе. Әй, Фарсил абый сайлый инде кунаклар арасында һәм анда ул кунакка нәрсә эшләргә кирәк икәнен дә язылган. Фарсил абый, кемне күрсәтәсез? Фарсил абый безнең бүген хуҗа шуңа күрә аның сүзе кем була икән безнең? Мин катнашмыйм. Әй, үзен бу мәҗлестә иң юан дип таныган кеше торып бассын ди иргә кушалар белән монда. Менә монда оялып утырды бер кияү, чынлап та өлгерделәр түбән камыда якларыймы? Һәм беләсезме нәрсә дигән? Яхшы кеше күп булырга тиеш, без бик йомшак күңелле, шаян кешеләр, сезгә миннән Фарсил абый кендек биюе дигән Даизҗи батамус урысча язылган Безнең инде альбем куеп җибәрә Юбиляр хөрмәтенә бу җырны җырлыйк!

Акыллы башымны ташлап киткәнгә бер дә уфтанмыйм. Аллага шөкер, җырлап яшим, миннән сезгә бер җыр. Мин җырчы түгел инде. Японча сөйлә, японча. Немец,
япон телен беләм мин. Японча бер хикәя шигырь укыйм.

Бик зур рәхмәт һәм тагын бер төргәк бар монда. Иң көчле гайрәтле кешегә дигән. Көрәшче кешеләр юкмы арагызда? Сабан туйлар җитән. Марсель, Марсель бар монда. Марсель. Күк, икрикүк, икрикүк. Аллага шөкер, Нарынку, бер Озын буйлы кешегә дигән бар сөйлә.
Кем икән ул безнең? Бик тә үсәсен килгәч, төн көндә кишер кишер ашадым. Буем үсте, акыл чүкте. Күбәләгем, түгәрәгем, урындыкта менеп бастым, җырлап йөри башладым.
Урындыкка менеп басып җырлап йөри башладым дип белә. Әлбәттә инде шаяру, озын буйлы кешеләр, зыйфа кешеләр дигәннәр элек-электән татар халкында име? Һәм тагын бер иң шаян кешегә. Фарси Рәвый. Үзенәме Фарси Рәвыйның? Үзегезгә дигәннәр, Фарси Рәвый монда Шәрәфи белән Шамкайны көн Шамкай көн дәшерлек мәзәк сөйлим дигәнсез. Җегет чагым иде, үлеп гашыйк булдым, контордагы берләшмә торган. Шагыйрьләрчә исә Кыш кыр менән чәчәк атты кышкы салкында, Кышкы салкын менән шулай томау төште минем борынга, Томаулы килеш киттем шулай кыз чакырган махсус урынга. Утырабыз икәү, мин калдырганмын яулыкны оныта биемдә, Ә борын нәкъ төпсез кое кебек сәгать саен кимеде. Утыра торгач тәмам газиз булдым. Сүз әйтергә хәтта тилмерәм, Җаным дим дә һач дип бер төчкерәм, Сөям дим дә борын сеңгерәм. Гөлләр икән дуслар, томау белән гыйшык арасында тартышу, Кочакла да кыжны, син әйт, имеш, мин һакчу!

Әйе, борынына грузин кереп кергән хатыны белә иде. Мөхтәрәм кунаклар, уйнап, көлеп, җырлап, биеп инде мәҗлесебезне алга таба дәвам итәрбез. Һәм кунакларга сүз бирик әле. Туганнан туган сеңлесе дигән юбилярның Ржүдә ханым, Качкында туып үскән, шулай ук һәм туганы Рәсим Аның дусты Роза дигән кай тирә. Кадерле һәм хөрмәтле Фарсил абыем! Сине ихлас күңелдән олуг юбилеең, гомер бәйрәмең белән тәбрик итәм. Сиңа сәламәтлек, озын гомер, алдагы гомеренгә Венера апа белән тигезлектә балаларыбызның ихтирамын, игътибарын, Тоеп, кадерле әти, кадерле бабай булып, алдагы хезмәтеңдә һәм иҗатыңда уңышлар һәм дә безнең горурлыгыбыз горурлыгыбыз булып, озын озак еллар Венера апа белән тигез гомер итегез. Тәбрик итәм.
Хөрмәтле Фатил абыебыз, чыннан да инде бөтен булган тәбрикләргә кушылабыз. Һәм һәм үзебезнең исеменнән әйтәсебез килә, безне иң авыр вакытларда, иң вакытларда үзегезнең канатыгыз астына алып, шушы Казан каласына килгәндә, авыр моментlarda безгә инде шул ярдәмегез Өчен иң зур зәхмәт ул булды менә шул килә инде. Әйтәсе сүзләр анда әйтелде. Өстәп бер сүз әйтер сүзебез юк. Финера кабына алдагы көнегездә Аллаһы Тәгалә биргән гомерегезне яшәп, бергә-бергә, тагын бергә булып яшәргә язсын шул гына. Гомер, әтәк сүз байлыгым юк, кабул Бөтен теләкләргә кушыламын. Без сезне телевизордан карап беләбез, күбрәк, күбрәк бакчачы булып. Сезгә киләчәк тормышыгызда, Венера белән, чирләмәенче, авырмаенчы,

Чөнки Мәскәүдән җибәргәч препаратны, яңа препаратны сынаган вакытта иптәш егет шаярып, шуны шлангысын безгә авызга таба җибәрделәр. Мин э, бөтенләй э, агуланган идем. Инде бавыр бөтенләй эштән чыккан иде. Миңа әйттеләр врачлар, тагын 2-3 ел гомерең калды. Диде, бу инде 55-нче ел иде. 58-нче елда үләргә тиеш идем мин. Шуннан соң инде комсомол билетым бар иде, билетны чыгардым да, карадым, анда 80-нче ел язылган. Сиксә, их, мин әйтәм, сиксәненче елга кадәр генә яшәсәм, берәр нәрсә эшләп, язып мына калган булыр идем, дидем. Аллаһы Тәгалә минем теләгемә сиксән дә үтте, туксан да үтте. Мин канәгать үземнең яшәгән гомеремнән. Хәзер дә. Рәхмәт теләгегез өчен, билгеле. Исән-сау булыгыз.
кешенең теге ялгыш кына үлгән дигән хәбәрен ишетсә дә, ул кеше озын гомерле була ди. Димәк, инде ул шуңа юрала торган әйбер булган Фарсил абый. Озын гомер дигәннән, огырлы карчыкны бөтенебез беләбез инде, әйме? Шул тегесе бер кесенә атланып, урман өстеннән очып бара икән. Карый алан, аланда күл, күлдә суанасы, чәчен тарап утыра. Яшь, матур бит инде суанасы. Авырлы карчык моның янына төшә дә, Ах, ятсыз, нишләп син көпә көндез бөтен урман халкын мыскыл итеп, монда киемсез чәч тарап утырасың, дип әйтә икән тегеңә. Ә су анасы яшь, чибәр, матур бит инде, аның киеме ни булмаганнар, табигать шулай җараткан инде әкиятләр аны. Бу әйтә инде, Эй, картлач, нәрсә беләсең соң син, бу бит минем шундый матур костюм, дип әйтә икән. Обырлы карчык татар булган ахырсы инде безнең. Бездә бит инде кызганычка каршы, килешсә килешмәсә дә кешедән күреп эшли торган гадәт бар кайбер вакытта, әйме? Кайтып киткән дә ул теге тавык аягыдай өе янына, чишенгән дә чыгып утырган бармагын тотып, тащи бессмертный кайтып килә икән. Шуның инде аңы китә язган, обырлы карчыкны күргәчтен. Син, картлыч, нишләп утырасың монда, урман халкын мыскыл итеп, дип әйтә, ди ул. Ә теге су анасы нәрсә әйткән, шуны әйтә бит инде. Әй, Кащи, нәрсә беләсең соң син, бу бит минем эротический костюм, дип әйтә, ди. Шуннан Кащи Бессмертный карап торган, торган да, Соң, бәгърем, аны үтүкләп киеп булмадымыни, дип әйтте. Әлегә инде монда, Аллага шөкер, бер кешене дә үтүклисе юк иде, бөтенебез дә, Сөбханалла, машалла гына.
Көтә-көтә ардык. Энциклопедия шулай тик милли бит кешеләрендә бар, алар булдыралар. Әйтәләр инде, энциклопедия кешесе булыр өчен, энциклопедист булыр өчен бер ун ел, унбиш ел институтта эшләргә кирәк дип. Алар штучно таба. Язучы, энциклопедияне язучы безнең 45 кеше бар Татарстанда. Институтта безнең 100 кеше эшли, аларның калганнары обслуживает. Редакторлар, корректорлар, компьютерщиклар, рәсем ясаучылар һәм башкалар һәм башкалар. Бүген безнең директор Казахстанда командировкада кайтып җитә алмады, шуңа күрә без инде үзебез килдек менә Фарсы сәхәфәсен котларга. Бүген менә алып килдек. Шул бер өлешен котлауның менә Папкасын алып килдек, анда инде безнең институт исеменнән язылган җылы сүзләр һәм дә гел һәм дә гел инде безнең академия наукның иң зур бүләге почетный грамотасы. Ике телдә, татарчасын укыйм. Татарстан Фәннәр Академиясе Татарстан энциклопедиясе институтының фәнни эшчәнлегенә зур өлеш керткәне өчен һәм 75 яшь тулу уңае белән Татар энциклопедия институтының икътисад һәм халык хуҗалыгы тарих бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре, икътисад фәннәре докторы Зиятдинов Фарсит Сахаповичка Мактау грамотасы белән бүләкләнә. Казан шәһәре, Президент Академия наук Республика Татарстан, Аим Мазгаров.
Hafif kırık bıçak var.
Хәзер үзебезнең исемнәр инде. Менә хәзер карап утырам да, менә ике баланы Мәйдан журналында чыккан иде, Фираяга багышланган Бик зур гына анда өлеш ителеп эшләнгән ярты журнал аңа багышланган ди. И шунда инде Фираянең Үзе дип атала торган бер генә хикәясе бар. Менә шушы ике бала әби белән бабай янына кунакка килгәннәр дә, өч көн уйнаганнар да, әтиләре белән әниләрен бик нык сагынганнар. Көтәләр. Фасил Сәхапый эшләргә кайтып киткән. Ә инде Фирая балалар белән инде утыра, йоклатып та карамакчы була, юк, болар әти белән инде сагынганнар. Шуннан соң бер вакыт машина килә дә кычкырта. Икенче этаждан балалар мәтәлли-мәтәлли төшеп, әти дип кычкырып, артларына да борылмыйча, машинаның ишегенә ачыла, сикереп утыралар да, әбине оныталар, әнине сагындык, диләр, кайтып китәләр. И Фирая әйтә, төн, алмагачлар коела. Бабай өйгә кайтып Казанга кайтып китте. Ә төн бик озын, ди. Ничек иттереп иртәгәгә кадәр яшәрсең, ди. Менә шушындый хикәясен укыдым. Бер генә мәртәбә түгел, даже үземнең оныкларымны утырып, утыртып, аларга тәрҗемә ясап бирдем. Алар инде аңламый безнең татарчаны. Менә мәйтәм, менә шундый хәл. Менә шулай итеп, мәйтәм, калган әби берүзе утырып. Менә шул. Бусы шулай инде, Фарсилсакапович. Без сезне сине бик яратабыз. Безнең институт ул вообще зур семья. Ул шундый дус семья. Андый семьялар бик сирәк. Чөнки безнең һәрбер хезмәткәрне, һәрбер кеше турында без белеп торабыз. Булган кайгысыларын бергә уртаклашабыз. Матурлыкка сөенәбез, уңышларга сөенәбез. В общем, әйтәсем килә инде, әйбәт коллективта эшлибез дип. Ташны Сатапыч. Сиңа хәзер мин только сәламәтлек телим. Синең барсы да бар. Акшаң да бар, малың да бар, балаларың да бар, оныкларың да бар. Татарстанның атказан хезмәткәрлегең дә бар. Бөтенесе дә бар. Сиңа сәламәтлек, сәламәтлек, сәламәтлек. Исән сау бул, бергә эшләргә язсын. Без синең белән инде 60 яшь, 20 ел инде бергә эшлибез. Булып чыга инде бер-ике елдан, әйеме? 93. 93-тә. Ну, эшләрбез дип торам инде. Алла бирсә. Эшлик, менә бирәм инде Руфинова. Тиккә килмәгән бит инде ике кеше. Ну ничего, мин әйтеп бит инде. Без сарушка. Без вот понятно. Ладно. Бик зур рәхмәт сезгә, Фарис Сарапш. Менә ничектер хәтта шундый галим белән очрашып, аның белән эшләү бәхетенә ирешү, ул бик зур дәрәҗә дип уйлыйм. Ул миңа ничектер башта шаяртып кына әйтә, языйк әле китап, диде. Шаярта, шаярта, ну что нәрсә.

Минем тагы бер эпизод әйтәсем бар. Фарсен Сәхәбич Ленинградка командировкага китә. Чәчәкләр турында моның телевидениега передачасы бар икән. Бер мәлне телевидениедән килеп төштеләр. Минем каршыга басып торалар ике кеше. Мин әйтәм, сез нәрсә? Юк, менә Фарсен Сәхәбич әйтте, Гөлнур янына барырсыз, ул сезгә передача ясап бирер. Бу вторник, четверг киләбез диләр. Только читлерек безне оборудование бирәләр. Без сез сырваете безнең мине программа. Кая барырга? Энциклопедияләр җыеп, ике көн буе баш күтәрмичә бөтен эшне ташлап әзерләдем теге нине. Әзерләдем инде, ха өйгә килделәр. Миндә бер ә иннән чәчәкләр күп дип әйтә. Инде чәчәкне дизеп куйдым болай итеп бүлмәдә. Һәр берсенә инде хәзер китаптан таптым боларның исемнәрен, научный. Шулай итеп Передача ясады мин анда. Аны бишкә бүлеп күрсәттеләр. Үзем дә шаккаттым. Шундый батырлыкка барганымны. Менә шулай итеп фашист сәхәбә шундый эшләр күрсәтә ул вакытта. Батыр кызлар эшләгән.
Менә батыр кызлар энциклопедия эшләгән. Кызым белән фашист сәхәбә. Озак яшәгез.
Фарсилавый, зур рәхмәт сезгә безне шундый

Чыннан да менә без Фарсил абый турында Пачкан авылында иң беренче әти белән әни авызыннан ишетеп үстек. Үзем мәктәпне бетереп, авылдан канат ярып, шаулап торган Казанга килеп төшкәндә, иң беренче таянган нокталарым менә Рәсим абый белән Сания апа иде. Мин аларның изгелеген үзләренә кайтара да алмадым, ләкин эчкерсез рәхмәтем.

Шатлык сагышы да, югалту табышы да һәм таулар күкрәгенә сыймас игелек-изгелекләр дә сыйган. Шул изгелекләр үзегезгә дә изгелек булып әйләнеп кайтсын, диде. Һәм кыска гына үземнең ике юллык шигырем. Алда әле колач җәеп торсын, күңелләргә сыяр шатлыклар. Өлешләргә дигән көмешләр бар, гомерләргә җитәр аклык бар. Аклык көтсен сезне авырлык.
Сүз бирәм әлеге кунакларга шулай ук туганнары кебек якын күргән, олы хөрмәткә лаек, кешелекле, игелекле, игътибарлы яшь дусларыбыз Яз нәшрияте редакторы Рамилә әфәнде һәм аның хәләл җебете Яз нәшрияте директоры Рушания ханым Миңнуллиннар. Сәләханым мәҗлес башында әйткән иде. Без шушы мәҗлестә Фарсил абыйның тормыш китабын актара башлыйбыз бергә-бергә дигән иде инде. Мин менә уйлап утырам да, монда бүлекләр, туганнар дигән бүлекләр чыкты инде, хезмәттәшләр дим инде. Мин әйтәм, без кайсы бүлеккә эләгербез икән дигән идем, бәлки хезмәттәш тә дим. Хронология буенча карасак, менә без 2009 ел дигән бүлеккә эләгәбез дә, шушы Вакытта башлана безнең уртак хезмәт, әйе. Чөнки Василий Авидин без радиодан, телевидениедән бик яхшы таныш. Шунда миңа бер теге русча китаплар бик күп инде. Василий Авидин шулкадәр теге кеше яратып тыңлый, авторитетлыймы, ләкин ул менә аны атнага бер ике генә күреп, әйтәм, шуның кадәр гыйлемне кешегә ничектер җиткерәсе килә иде. Менә шул Рушания белән киңәште. Әйдә, битен Пастевага барабыз. Таныш түгел бит мин. Бардык, сөйләштек. Пастеваның бары да бездән башта бушка да эше инде аны хәттин ашкан. Ләкин аны инде күпме гомер буе җыйган материал шулай бит Пастева. Әзерләгән. Аның да шундый фикерләре булган. Безнең фикерләр уртакка килеп Шулай итеп, без унынчы елга Фарсиләрнең бакчачылык буенча Ям һәм тәм яки безнең бакча дигән китапны чыгардык инде. Аннан соң унберенче елда булгандыр, яшелчәләр буенча шундый ук чыгардык. Икесе бергә егерме мең тираж белән чыгардык без инде хәзер. Таратып бетерергә язып дип әйтергә була инде. Ул безнең Фарсиләрнең абруен да күрсәтә, гыйлемлеген дә күрсәтә. Һәм без менә шушы Хәсән белән күрешеп, шушы хезмәттәшлеккә чиксез шат. Шушындый гаилә, шушындый туганнары. Инде әйткән барлык сүзләргә кушылам. Һәм менә мин бер генә нәрсә әйтәсе килә. Фарсия абыйның кыяфәтендә дә, торышында да, тормышында да аның ниндидер бер шундый изгелек бар инде ничектер. Ул күрәсең, ул тормышта да күрәсең күргән ди бит. Яхшысында, яманында, дигән кайгысында, шатлыгында. Аннан менә шушы аралашу дәвамында шуны әйтәләр миңа. Аның менә бу изгелек юктан түгел. Ул анда Эчкерсезлек бар анда. Бескорыстие дигән әйбер. Хәзерге заманда, кызганыч, ул сирәгәеп бара тора ул әйбер. Ләкин Фарси абый бервакытта да, менә моннан бу мәкаләне яздым, моннан күпме тавыш. Анда андый әйбер юк. Ул аны уйламый да. Түлиләрме, түләмиләрме, ул тапшырулар, ул, менә дөресен әйткәндә, аның кадәр телевидениедә чыгыш ясаган кеше инде, Көнбатышта дип әйтик инде, ул, мөгаен, миллионер булып бетерер иде.

Бүген мидә рухасында без сезнең туган көн генә түгел, балаларны яклау көне дә. Сезнең сугыш заманында туган балалар, сезне яклаучы да, саклаучы да, сакларга өлгермән, өлгермә, ул, ул турыда уйламаганнардыр да ятимнәрегез. Әмма һәр вакыт уйлаганнардыр. Балам рәхимле булсын, бәхетле булсын дип, профессор булсын дип уйламаганнардыр. Әмма сез менә шул Адымнарны әкрен-әкрен атлап, шушы баскычка менгәнсез икән. Һәм шушыны дәүләт җитәкчеләре, хөкүмәтебез күреп, үз исемнәрен биргән икән. Бу инде дәрәҗә. Ә менә халык, халыкның шалтыратуы. Миңа бүген инде өч әби шалтыратты. Берсе, 82 яшьлек әби. Фарсилне бир әле! Фарсил абый түгел, бу яза шәригате, дим. Китап, китап сатабыз. Китабы чыкканда шәригать, дим. Мин китапны ике ел элек алдым инде, балакаем. Менә монда язылган. Беренче июнь көнне Фарсил абыйның туган көне. Минем исемнән котла! диеп, сезгә менә бу 82 яшьлек әби дә шалтыратты. 75 яшьлек әби дә минем якташым, яшьтәшем икән дип шалтыратты. Һәм тагын бөтенесе дә, күпме кеше шалтыраткан диде, китап сорап шалтыраткан кеше һәрвакыт сезгә, Фарсилгә аерым рәхмәт әйт миннән, дип әйтәләр. Ул бит халык мәхәббәте. Менә сезгә иң зурысы шул дип белегез. Һәм үзебездән сәламәтлек телибез. Сезгә дә бик зур рәхмәт, чөнки мин бәлкем язмас та идем. Минем җыелган материаллар 50 ел бу янда хәзер бер җигерме томнар җыелгандыр инде дә терлек киштәләрдә. Алар әйттеләр дә, китап язырга кирәк сыерларым. Мин башта инде өскә менеп утырдылар. Эшләп акчасы. Аны өскә төшмиләр. Мин яза торам, алар килеп алып китәләр, үзләре басалар. Гомумән җиңеләеп китте. Рәхмәт сезгә үзегезгә. Шул арада ике ел эчендә ике китапны 26 шар табак бит ул зур. Аны эшләп бетерергә туры килде. Венера да зур ярдәм итте монда. Компьютерда ул җыйды. Мин язып кына утырдым. Только бик зур рәхмәт сезгә. Фарсил абый, әле алар ата әйтәләр, Фарсил өйләндеме диләр, өйләндем дидем. Бик э, яхшы хатын бар. Венера апа аны кайгыртучы, аны һәрвакыт уйлап кына торучы. Бу ризык Фарсил абыеңа ярамый, мин аны пешермим дип. Менә кабак ярыяның, аңа кирәк кабак, аңа кирәк карабодай дип һәр нәрсә кирәген сайлаучы Венера апа бар. Рәхмәт сезгә, Венера апа.
Алайса әйтәләр, Карсил абый һаман да яшь, һаман йөгереп кенә йөри, институтта да кызларны кочаклап ала дип. Шуңа күрә сезне дә менә яшь, әйе, яшь булып калдыру ниятеннән менә Карсил абыйның оныкларының баласы дип күз алдына китерсез. Менә шушы курчакның кайсы җире ошый, шул җирен үбергә кирәк. Кабатланырга ярамый, бер-берегезгә биреп, яме? Менә бер җирен үбәсең дә бирәсең күршеңә. Кабатламыйбыз. Кабатламагыз, яме? Дөньяны яратып, балаларны, кешеләрне яратып яшәгән кешеләр сәламәт калалар бит. Оппа. Лайк булды. Хәзер курчакның кайсы җирен үпкәнен истә калдырдыгызмы? Шул ук җирне күршеләрегезгә передавать итәсез, димме?

Кунаклар үзегезгә ошаган бик менә үбешеп кенә, кочаклашып кына утыралар, Аллага шөкер инде. Сүзне бирәсем килә минем, зурлап килгән, олылап килгән Миңгол абый һәм аның хәләл җефете, Фәния апа. Фәния апа белән Миңгол абыйны каршы алыйк әле зурлап, мөхтәрәм кунакларны.
Безнең заманда бәйрәм алдыннан Җыелышлар булды, тәртип тота торган җыелышлар була торды. Шул вакытта Хәзрәт Әбил сөйләшкәне вакытында яшәсен Мик Сталин, яшәсен Коммунистар партия дип әйткән. Шуна, шуна да концерт була торган иде. Шуннан докладчы сөйли, сөйли дә бер бабай торып әйтә. Энем, энем, яшәсенен әйтте инде, концерт куегыз инде. Бу бүген рәхәт безнең, алай түгел. Яшәсен әйтәләр дә концерт куялар, яшәсен әйтәләр концерт куялар. Икенче нәрсә, менә мондый җыелышларда гадәттә э, менә нигә э, язылганнар бит инде нәрсәгә әле теге списокка язылалар да инде, димә. Премиягә язылалар да Хәзер сөйлиләр, сөйлиләр, сөйлиләр, сөйлиләр, сөйлиләр, сәнә соң әйтә инде. Иптәшләр, менә фәлән кадәр кеше сөйләде, фәлән кеше язылган. Ничек? Прекратим премия дип.

Утырасы не чәй куелмаган, чәй килмәгән, рәхәтләре теге. Әмма алып баручы отлично, бөтенесен көлдерә дә итә. Мин үзем шушы дигәзрәк, җүләррәк ашаган булгач, гадиләрне бик яратам. Кайбер кешеләр бик акыллы булсалар, Болай икәннәрен күрсәм, и Ходаем, бу үткән икән. Чөнки аның башында әле калмаган, хат кыяфәтен башында дип әйтә. Менә бездә ул юк, шулай бит? Ишеллап та менә әле генә сез иттегез бит теге Болгар турында әйткәч. Күрмәгәннәр итеге. Минем гомумән, көн саен эш иртән кичкә кадәр гел эш. Мине бүген ял көнем идем әйтәм. Кайсы гел эштә бишкә булгач, бер 10 минут тик торасы булса, нишәргә белмисең. Яр әле чакырдым. Азым дип дишәргә биш утыр иде. Менә әйтәсем килә. Белесез, болгар дип әйттегез бит инде. Шуннан соң

Бөтен сүзен яраталар икән. Шулай булгач, мин ничек яратмыйм инде. Бөтен кеше яратмыйм, мин сезне яратмыйм дип тора алмыйм дим мин. Шулай да беренче бакчачылар бакча шартында менә әллә нинди галимлекләр булу күренмәскә мөмкин, бит халык белмәскә мөмкин. Гел бакчада бакчадалар бөтен кеше белә син, чынлап та. Бездә шул бакчада. Шуны каян белик безнең туганыбыз икән шуны гына белдек. Бакчада безнең теге чынлап та мин үзем дә дәрәт теге бакчада шөгыльләнгәч, миңа да эргә җитәләннәр. Мин алар үзе бакчада үләннәр белән шөгыльләнәсез икән, бар үләннәр турында сөйлисез икән. Әйтим, менә шулай килеп дә язып алдылар, шулай ук. Нидән бер юлы языгыз да инде шул беренче тапшыру ашлык дип әйткән бар иде сезнең кебек. Һәм менә Чынлап та, бу бүгенге зур бәйрәм минем өчен дә, гомумән, менә Фәния өчен дә безнең бер туганнар белән. Алай гына да түгел, мин монда килгәч шаккаттым үземнең шәкертем белән җырышканыма. Альберт минем шәкертем, ул баянда шәп уйный. Әле җырламый дип җырлый хәзер. Чөнки җыр буенча мин дә өйрәнгән инде ул. Үзе үзе генә өйрәнә башлады, тагын да шәбрәк җырлый башлаган. Менә Альберт энекәем, мин бик кабат шат, менә бу нидә әйтәсем килә. Белдегезме инде? Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының музыка факультетында нинди шәп кадрлар булачак? Шунда укырга килегез. Балаларыгыз булса интегез. 30 елда бездә конкурс була. 9 10 10 Беренче класста укыткач, шунда абитуриентлар җыябыз. Ничек тә балалар җыйм. Аннан главный без килгән балалар булса, истереп булса да акча куябыз инде ахырга кадәр. Чөнки кайда ой булмый булмый диләр. Мин әйтәм, алай түгел бит инде. Моннан тиз чыгарып җибәрсәк, әллә кем була ул. Бездә укач, хет ничек булса да рәтләп чыгарып җибәрде. Инде иң соңыннан сөйләүче буларак,

Ни булса гел эш тәгәрәде димәгән, монда утырганнан соң дүрт сәгать карарсыз. Беренче гел бер бөтенләй үзебезнең гаилә өчен генә махсус сорап алдым. Тәбрикләү, тәбрик бүләк кәгазе. Әйе, ыштусы.

Эчкерсезлегендә, гадилегендә икән, аларның инде чын күңелдән, ихлас йөрәктән янып-көеп йөргән кешеләр икәне күренеп тора. Алда да шулай иттереп яшәргә язсын аларга. Эчкерлеге кешене бит ул эчтән кимереп үтерә торганы гына нәрсә. Алар бик бәхетле, шундый чиста күңелле кешеләр булып туулары белән. Һәм, Миңгол абый, сез ахыргы түгел, әле монда зурлап килгән тагын кунаклар бар безнең. Күп еллар туганнар кебек якын дуслар булган Фазил абый гаиләседән Роза ханым һәм аның хәләл җефете Виктор.

Бүген сезнең юбилей, ләкин дә сезне Чаллыдан зурлап котларга килгән Гөлчәчәкнең хәләл җефете Илназның да бүген туган көне икән. Һәм аларның кызлары Инзиләгә дә 30 май көнне бер яшь тулган. Инде без аларга кечкенә бала белән килгән кунаклар, сабыр гына, матур гына, тыйнак кына иң яшь парларның берсе иде бу безнең. Менә Фарсил абыйга Фарсил абый дибез инде без дә. Бөтен авыл халкы горурлана. Сезнең белән Фарсил абый. Бик яраталар. Рәхмәт сезгә шундый булганыгыз өчен. Барлык бөтен барлыгыгыз белән без сезне бик яратабыз. Хәм инде менә шушы мәҗлескә безне чакыруыгыз өчен зур рәхмәт. Менә ул миңа выбор калдырмады. Былай гына әйткәндә, сайларга калдырмады. Менә киләсез, и бетте. Венера апа да шул сүзне өзмиләр дә, куймыйлар да. Менә югыйсәң без аларга кемнәр әйме? Гади авылдаш, ә бит аның бер вакытта да юк дигәне булмады, кайсы вакытта ярдәм кирәк, кайсы вакытта, Фарсель абый, юк вакытыгызны бар итеп, безнең өчен шул вакытны бүлеп биргәнегез өчен безгә бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең Ә безгә шундый дәрәҗә, шундый менә хөрмәт белән килдек сезнең янга, шушы юбилейга. Һәм дә инде үзегезнең э, сүзләргә язылган җырны мин тагын башкарып китәм, Хорлыгандай күзләрең дигән җырны. Э, Фарсил абыйның менә әз генә сөйләп китәм, бик озын сөйләмәм инде. Аерма назларыңнан дигән шигыренә Илдар Шәмсемөхәммәтов дигән Пучы авылыннан, ул Актаныш районының үзешчән композитор, иң беренче көй язгач, миңа бирде дә, менә, ди, кызлар җырлап-җырлап карадылар, ди, юк, ди, берсенең дә, ди, күңеленә кермәде, ди, исләрендә калмый, ди. Ул җырны мин, ди, Бер төн эчендә яздым инде, менә күңелемә килгәч, ди, мин, әгәр дә, ди, миңа, ди, шигырь ошый икән, ди, күңелемә килә икән, ди, мин, ди, менә шулай кыска вакыт эчендә генә язып ала торган гадәтем бар, ди. Ә башка вакыт булса, ди, алай, ди, тиз генә килми, ди. Фарселе абыйның 70 яшьлек юбилеена кичә әзерләгән вакытта бер төн алдан язылган җыр иде бу, мин моны ике сәгатьтә өйрәнеп, Һәм без аны менә шунда беренче тапкыр башкардык. Әйе, яңадан инде Фарсил абыйның хәйр фатихасы белән э, аранжировкалар ясатып, плюслар яздырып, мин инде радиоларга бирдем. Бик ошаттылар кешеләр бу җырны. Һәм инде менә шул вакытта Илдар абый әйтте миңа, Минем дөе менә йөрәгем аркылы кичердем бу сүзләрне дөе. Шул хәтле ошады ди, мин менә шуңа сайладым бу шигырьне ди, җыр язырга ди, әй, аерма назларыңнан. Ә икенчесе инде карлагандай күзләре, ул аны язган булган, мин ди егетләргә турырак килә дип бу җырны ди бирми тордым кешегә ди. Әйе, егетләр Бик теләмәгәч инде, миңа предлагать иткән иде. Миңа беренче тыңлаудан ук ошады. Бик матур, Фарсил абый. Сез сүзгә оста, шуңа да сезнең шигырьләрегез күңелгә үтеп керерлек. Рәхмәт бик зур. Матур итеп җырлагач, Менә Фарсил абыйның кайсы ягы? Туган көнең белән сезне. Мондый зур кешеләрнең бит инде Әйтеп киттеләр, борын чөереп йөри торганнары да була, дибейме? Инде мин уйлыйм, әллә качан Мәскәүләргә китеп, чит илләргә киткән булыр иде, әгәр дә борын чөереп йөрсә, патриот. Аллага шөкер. Безнең янда, әйе, безнең янда калды, безнең арада. Бик зур рәхмәт сезгә барлык эшләрегез өчен. Бер 100-150 кешене бер юлы кушсаң, менә Фарсил абый була торгандыр инде ул. Рәхмәт. Аллага шөкер. Шундый булып калыгыз.

Бер, ике, өч. Үзегезнеке ярамый. Браслет та ярый, сәгать тә ярый. Юк, юк, апа, әйтсәң дә кирәк, барыбер. Әһә. Так. Иң актыктан кем килә безнең? Так. Ай, гел соңа калды. Браслетын калдыра да үзе чыга инде уеннан, әйме? Чыгып торабыз инде уеннан, әйме? Ике генә кеше калды, хәтта гомре. Бер сыңар хатын-кыз туфлие. Үзегезнеке ярамый, үкче итү белән. Венера апаныкы. Бик рәхмәт сезгә катнашканга. Һәм безнең инде элек кечкенә вакытта хәтерлидегезме самовар уены? Уйната